Şu agzy bimaza wagty aş saýlaýan aýal, şoňa agzy bimaza düşünmeýän bolsaňyz. Aş saýlaýan aýal eger kä diýäýse, göwresindäki çaga oglan bolsun, gyz bolsun bir topbak goşgyny ýatytjak many ýok. Düşünýäňizmi? Samsyk, makow, idiot bolýar. Belläp goýuň. Onnoň Men şeý diýsem biri näme diýýär diýsene maňa. Nurnazar mollum diýýär. Muhammet pygamber kädiň diýipdir diýýär. Kel Muhammet pygamberiň adyndan aýdýar bize gelen adamlar ony. Kädise samsyk bolýada, muny dolandyrmak aňsat, düşünýäňmi? O näme üçin diýip sorag berjek many ýok. Makaw adam. Şo Kä diýen heleýiň çagasy-ýa, çagasy. Şoňa diýýä, üç-dört sany goýun berseň-ä äkidip getirer diýýä. Ýüz sany goýun berseň näçesini getirýäninem bilmeýä diýýä. Düşünýäňmi näme onsoň? Şu gidip barýan-da men ha şu oba ýerinde ýaşaýan duşak ýa bir ýerik baryp, na Tejele, Mara, Murgaba nirik barýan welin, köçe bile gidip barýan welin, ýöne kimiň gapysyna seretseň iki maşyn kädi dökülgi dur-da. Ine bir giden dinduk çagadan doly mekdepler onsoň. Düşünýäňmi gitjek ýeri ýok ol. Indi ýene bir zadyny aýdyp bereýin. Dur häzir bir minutdan belläp goý. Eger

Dur how men aýtjak bolup duran zadymdan sowýaňyz. Ýuwaş. Egerde çaga ejesiniň göwresinde gündiz galsa, Bek belle. Şeýdip aýdamda düşünmeseňiz hasam gowy düşündirip aýdar. Eger ejesiniň göwresinde çaga gündiz galsa, bihaýa bolýar, utandyrjak gümanyň ýok diýýär, düşünýäňizmi? Bek belläp goýuň. Çaga seňkidir. Hä, çaga seňkidir. Şol ejesiniň göwresinde gündiz galaýsa, hiç bihaýa hiç zat bilen çäksiz zat utandyrjak gümanyň ýok. Indi eger-de ýaňky çagajyk kiçijikkä ejesi ýogalan bolsa, ýa-da ejesiniň süýdi ýok bolsa, nalaç süýt bermeli bolýar-da. Häzir-ä 98 prosent aýallar süýt berýär, emdiren ak bular. Hä, şu alyp bagryna basyp çaga emdiren ak bular. Şu zamanlarda şonda eger geçiň süýdüni beräseň diýýär ýaňky çaga. Geçiň süýdi sygryň süýdünden süýjüde gaýmagam üýtgeşik şondan gatyk nemesseňem bir üýtgeşik eger geçiň süýdini beräýseň diýe on ýaşamaka öýüňde nemis ösdürip ýetişdirdim diýip pikir ede öýüňizi gezekläp durandyr diýip düşünýäňizmi geçi dä geçiň süýdi dä içýäni geçi. Geçiň nämedigini bilýäňmi? Geçi görýäňmi? Ýa geçem görewakmy? Geçiň oňa ýarar diýler şonuň üçin. Hemme zatda geçidir. Ýaramaz zat bar bolsa geçiň adyny tutulýar. Sygyryň süýdüni berseň bolýarmy? Sygyryň süýdi berilýär-dä ýykgyn edip indi şoňa. Sygyr hapisarak zat-da. Bir kemçiligi şo hapisa bolýar diýýär. Başga zady ýok. Onsoň ha ol tükenmeýän zat ol düşünýäňmi? Entek aýdyp berjek size. Eger-de agzy bimaza gelin Keýik etini ýäýse diýýär. O zamanlarda keýik kändi. Ýaňy biz ho bir ýigrimi ýaşlarymyzda kakam keýik kändi, adamlar tutýardy. Keýikler tutup getirýärdiler. Şol gelin keýik etini iýse diýýär. Göwresindäki çaga gyz bolsa diýýär. Ýaman owadan gyz bolýar diýýär. Bir figurasy, hemme zady owadan gyz bolýar-da, muny durmuşa çykaryp bolanak diýýär. Ýuwun-ýuwun bolýar diýýär. Hiç kime göwni ýetenokdy. Oglanynyň hiç kasyna göwni ýetenokdy. Eýdip-beýdip birine berseňem, aýrylyşyp gaýdýardy. Ärine göwni ýetjek gümany ýok. Keýigeti nädip edýär? Surat ýaly gyz bolýar weli, ýuwun-ýuwun nädäş, öýüne myhman gelip gitse-de, käsesini on gezek ýuwýar. Okarasyn ýüz gezek ýuwýa, içerisini syryp metgi bolup aýlanyp dur. Sebäbi siz serhetçi-dä. Indi bu at sizde-de ýokdur-laý ol. Keý owlajyk saklasaň öýüňde. Keý owlajyk saklasaň-a kijijikkä gaşşak bolup duran at süýdemeýäkä. Ýapyşyp ýatyr-da. Şo wagt şoň hojalykda gezip ýör-dä ol. Şoň endamyna gazanyň garasy degäýse keýiň owlajygynyň, gazanyň garasyna süýkenip geçäýse ertesi ölýär. Keýigiň owlagy ertesi ölýär. Gazanyň garasynyň degenligi üçin. Arassaçyl. Hä, ýok, arassaçyl özi. Indi o gyzy kime bermeli? Ejesi aç saýlanda dagy goç iýen oglany tapmaly-la bir ýerden. Kim tapýar? Ony nirden tapjak, ho, ony nirden tapjak? Şine.